Pryd mae'r babi'n cyrraedd? Yy, Mai yr unfed ar ddeg ar y dot, wrth gwrs. Ie? Ie, bydd e fel yy, disgwyl am fys, bydd e'n cyrraedd yr adeg cywir. Ti'n gwybod Gobeithio.
os taw bachgen neu merch? Ydw i yn gwybod, ydw. Ond ti ddim yn mynd i weithio ni? Na, na, fi'n cadw hwnna'n...
Dwi wedi gweithio teulu yeah. agos a, a ac wrth gwrs mae pethau'n cyrraedd yna. Um, ie, yeah, teulu agos a ffrindiau agos. Felly, yeah. ond, hei, A sut wnaethoch chi ffindo mas? O ran rhywbeth, stori dy Nadolig? Yym, ie, be ddigwyddodd, o'dd sgan gyda ni yy ar y trydydd ar hugen o fis Rhagfyr, so fynnes i i'r nyrs a fydde'n bosib iddi sgwennu lawr rhyw y babi mewn, a rhoi e mewn amlen, a wedyn fydden ni'n agor e dydd Dolig, so gaethon ni anrheg bach Dolig neis iawn. Neis iawn. Ti fi'n gwybod, fi'n gwybod naill ai merched bach gyda ni fod, oedd e ddim yn huge shock, timod? Na, fifty fifty ydi? Ie, yn gwybod.
Ond 'na fe, felly oedd e'n neis, so ie'n gwybod ydyn. Yym, Ok, ni 'di talu lot fawr arian i ni ga'l t'mod llun o ryw syniad sut ma'r babi myn' i edrych ok? O reit. Technoleg te- o technoleg diweddara. Ma' gwyddonwyr gyda chi ar un ne' pump o's e? O fel yma fi yn!
Waw! Os da bachgen fydd e. Ie yn union felly cyfuniad o o ti a dy gariad yy Dave Hughes cyn bêl-droediwr yym Aston Villa Caerdydd wrth gwrs. Be' ti'n meddwl? Ti'n hapus? T'mod be, fi'n gobeithio wir byddwn i'n edrych fel 'na. Ond maen nhw yn gweud os 'da ti babi ciwt, fe- salw yna, pert yn y crud, salw yn y byd. Felly, fe- na, dyw e ddim yn wir. Wel, jyst gobeithio felly. So os oes plant salw mas 'na, peidiwch â poeni, chi'n mynd i fod yn gorgeous pan chi'n henach. Ok, bathodyn Shrewsbury Town achos dyna lle mae Dave yn gweithio ar hyn o bryd a'r microphone tee fan'na. O reit, grêt. Mae eitha byr yma, mae Dave yn chwe troedfedd, pum odfedd, felly... Oce. Hmm. Ond diolch yn fowr iawn i'r gwyddonydd sy wedi bod yn... Ie, technoleg cyfrifiadur gwael, does dim talu digon falle. Ond yy, ti 'di cael unrhyw cravings? Uh, na, y, y, y, toasties, uh, caws a tomato fi. Ti'n bita rheina ar y dechrau, lot o'n nhw. Beth arferol, ond dyma'r pimp ucha. Ie, yeah, fi wedi clywed am rhain o blaen. Uh, glo, sbwng, uh, mwd, pastanedd a sialc. Gei di helpu dy hun i unrhyw un. O, oh, reid, oce, okay, mae yna... Sdim rhaid ti.
Pryd faint? Wel, gan bod ti'n dod allan... Pryd faint? Wel, na i drial e. O, na faint!
Beth, beth yw hwn? Mwd. Wel, ti'n gwybod beth? Paid â bwyta mwd. Gei di fyta past anedd. Ti'n gwybod Rhian Haf...
Ie. ...sy'n yy gweithio ar Radio Cymru, y ferch dywydd, wrth gwrs? Ie. Yym, 'na beth oedd hi'n byta pan oedd hi'n disgwyl babi, oedd mwd. Ac oedd... mae'n debyg bod hi'n dod mewn â pacedi ohono fe i'r gwaith, a fydde hi jyst yn cnoi a cnoi, achos oedd hi'n licio'r crunch.

Pa, beth yw point ache neud na nawr pan ma ddim yn neud na blwyddyn a hanner nôl pan dechreuon ni? Fi yna bore dydd Mercher, nai agor y drws ti. Neu ti? Ia.
Grêt, disgwl mlan. Fi am bod yn Phillips Radio Cymru bore Mercher hanner 'di wyth tan hanner 'di deg wrth gwrs. Diolch yn fawr iawn, roi'r byd yn ei le. Ie, o da iawn.
Yym, ond ie, felly yy ti'n mynd i fod yn gweithio hyd at, pryd pryd ti'n mynd off nawr? Wel t'mod beth, fi'n gobeitho achos 'na gyd fi'n neud, t'mod b- ma' Daf yna, fe sy'n neud y t'mod y mics a gwasgu'r botymau i gyd, 'na gyd fi'n neud yw iste fan 'yn. Felly allen i Fwy na heb, rhoi genedigaeth yn y stiwdio. Radio grêt.
Ie, dim ond bod fi'n troi yng nghefen ar Daf. Bydde fe'n ffain, yn bydde fe? Be ti'n meddwl? Bydde. Y genedigaeth gyntaf ar Radio Cymru. Bydde, grêt, exclusive. Yn gwmws.
Lovely.
Pob lwc gyda hwnna.
Fi'n siŵr fydd doi person ychwanegol yn gwylio hwnna. Gwrando, ie, ddim yn gwylio. Newn ni symud mlaen, fel o. Ond Sanders Dwynwen, wrth gwrs, fory. Ti'n romantus? Ydy Dave romantus? Dwi ddim yn romantus, ond fi'n disgwyl i bobl eraill fod. Reit. Ti'n gwybod?
Um, Ti'n dysgu lot, ta? Ydw. Mae ma Dave yn weddol romantis, ond mae e'n date gyda'i arian. Felly, weithiau wy'n cael blode, ond byddan o'r reduced section.
O'r garej? Wel, o'r farch, archfarchnad fel arfer, ti'n cael gwell sylwedd fyna. Right. Um, ag, uh, odi, mae fe'n yn sgwennu cerdre yn neis i fi. Mae e'n pwdi gyda fi os dwi ddim yn sgwennu cardyn. Be, barddoniaeth?
O, na, na, na, na, na, jyst gweud, mae rhoi traethawd o bethau bach neis. Yn okay. sgwennu traethawd o bethau neis. Oce, okay, achos mae'n ma ymchwil yn gloi iawn, a, a, a rhywbeth yn ei gyda merched gwallt blond, yeah. yn fwy blin na rai gwallt melyn, a, na, gwallt brown, sori. Felly, yeah. ti wedi bod o ddau yn ddiweddar, felly be oedd yn siwt o ti? O'n i fwy blin yn frown, fel brwnett. O ti? O'n, o'n i'n isel iawn.
Na, we, iawn, ie, yeah, natur fi. Oedd y natur i, jyst eisiau isel iawn iawn, o'n i'n mynd licio fe. As oedd pobl yn dylan y ti, gweud, o, oh, Well 'da fi, ti'n blond! T'mod? Felly o'n i jyst yn... Oedd e ddim yn yy o bosib, y peth gore fydde rhywun yn gweutho rhywun. Ocê te. Ond dwi yn berson blin, felly paid â...
Ar y nodyn yna, diolch yn fawr iawn.
Ie. Leni Siôn.